Good morning thawh leh ni a ni a kan nun khuara in chang tur tih kan zir chhun zawm ang eh hmanlai in hla a chhuak tam a chung hla te chuan in an nun kawng tin reng mai kha a tar chhuak a umm tunlai erawh chuan-- Hla chhuak ta vak lova hmanlai an nun dan hre turin an hla atang ten nula leh tlangval nun dan te pawh hriat theih a, inrim te inngaihzawn te pawh an uar viau a ni tih an hla atangin kan hmu thei a ni. A sawi vel hi a har mai pawh a sawi tura tam khawp mai a ti. Sithuam nuai khan khawvel khi mi kan tam a, van nei lo fe fe te pawh kan tam a. Nula leh tlangval inngaizawng em em leh induh ngawih ngawih te pawh innei lem lova awm ta sawi tur an tam a ni. Inkawm ngeiin hlim dun em em mahse hun a kal zel a, harsatna in a lo hmuak a, nun hlui a chang ta thin a ni an hlim lai te kha. Chutiang chu tunlai thangthar te chuan no tak mai leh lungrun takin hla an phuah a, Phu loh leng ngaihzawng a na nia aw, a na nia maw? Awm khawhar suih lung len zual chang ni hian nghilh hnu puan anga thar leh thin kan nun chul hnu ka dawn changin i her el i her ul e mai mi tawnah an ti a, hmanlai erawh chuan tlangval dawn tam Ngur nun ngaite khanin nute ko meuhin thawpui an la hulh hulh mai ni. Tlangval rethei deuh an rethei avanga an ngaihzawng te pawh nei theilo te khan ka nu an han ti te te a, a kiang lo e zing tianah phu loh zun leng ngaiin lai kum thlehna ema tawn mang kan chhal thin a lunglen vang an ti a. Tlangval ten awi ka nu an han tih meuh kha chu na hle tur angai a ni. Hla mak deuh mai pakhat a awm a, a ti. Lelthang ding ai trahna bung zar nuam, kei ka ding ai trahna lai khum thleh nem an, siktui thiang min hlan e chun lianin, tih hlah kha mak a ti a ni. Hla te khanin a hawl kim em em a, an nun kawng engkim mai kha hlain an puang chhuak kan tih kha. Kha hla pawh khan kha hla mak tak mai khanin hmangaihna avanga lungleng lutuk feh peih lova in nghak a, chhungte bumanna der a an awm thin tih a ti lang a ni. Aw, a chunga hla khan heta mi kher kher phei hi chu a nuin tui a tulh zak zak mai a ni awm e. Ka Lalthang ding ngai tahna bung zar nuam kei ka ding ngai thahna lai khum thleh nem a tia sik tui thiang min hlan e chuan lian in a han ti leh nghal a ni. A nuin tui a tulh zak zak a ni tho a ni a nih hmel a, ropui ka ti ni a tia ni, taih main a, a kha kha na der a kha A hna der hrim hrim kha ropui a tih lam aiin a lungleng lutuk mai ka tiang a awm kha ehh lungleng ve bawk si thuam luai ah khan a hrethiam em em mai a a ropui a ti nih chu lunglen vang a hna der exam ta ila mark pek theih sang ber ka pe ang ti nghe nghe ni hmeichhia nih lek phei chuanin tangka pui dawng ngei tura ngai a la ti deuh deuh a ka tiang a nat der kha a tha tih lam pawh ni lovin a rilru a lunglenna leh a khawharna ang chi kha a hriatthiam pui em em avangin kha a lunglen dan tura kha thuk takin amah an inchan khan a khawngaih bawk sia khan a rawn a rawn sawi chhuak ta a ni tih ve tur tih lam a ni lo va maw. Hla hi mihring rilru awm dan lantirtu tha tak pakhat a ni a raikha chhin chhiah ula. Hla hi mihring rilru awm dan lantirtu tha tak pakhat a ni a, kan mihring rilru hi mipui vantlang nula leh tlangvalte nun dan atanga insiam a ni. A pawh kha mihring rilru hi eng atanga insiam nge kan tih chuan umm mipui vantlang nula leh tlangval te nun dan atanga insiam a ni. Chuvangin hla te hian mihring rilru duh zawng leh kan nun dan tlangpui an entir tha em em a ni. Chuti nih chuan kan nun dan hlui leh thlir dan te hre chiang tur chuan a hun lai thlir dan leh an ngaih dan hriata pawimawh dawn a ni. Kan nun dan hlui leh thlir dan hre turin a hun laia thil thlir dan leh ngaih dan hriat a pawimawh a. Hmanlai chuan Mizo nurate hi tlangval ngai lo tur an ni, ngai kha chet sualpui tihna a ni. Tlangvalte thung erawh chu nala ngai ngei ngei tur chu a chhapah a tam thei ang ber ngaih tum an ni. Nulaiin tlangval an ngaih chuan an zak em em a, tlangvalin nula ngaih erawh chuan an uang em em thung a. Engvanga tlangvalte hian nula ngaih tum em em nge an nih? Hei hi kan pi leh puta rindan mawl tak thil pakhat atanga lo chhuak a ni. Thlai kha chhinchhiah a ngai vek mai, a pawimawh vek mai. Engvai nge kan pi leh pute khan tlangvalin nula ngaih an tum theuh tih kha question a awm thei a, Rindan mawl tak thil pakhat atang a lo chhuak a ni a, kan pi leh pu te hunah khan mithi kaw kawt suhah vengtu pawla awmin an ring a ni. Pawla chu an leng lai thi eh nupui pasal nei lova thi ka maw, ngaih nei lova thi te chu sairaw kher lian pui mai hian a lo perh chiam mai thin a. A sai a sai hlumah chuanin kut tum tiat tiat a hmang a, an ngal char a lo perh sak vek vak mai a, chu chu a pana a ngawt ta thin a ni, ngawt chu a ser thin aniang chu. Chutiang rinna avang chuan tlangval te hian ball a sai lohna tur an rawn la tul a, an bei nasa em em thin a ni. Kha vang khan tlangvalin nula ngaih phet kha an tum thin a ni tih te kha pawimawh a tin mihring ehh. Mihring ringlawm dan lantirtu kha eng nge ni tih te pawimawh a hla a lo ni ta. Chuan kan mihring rilru hi eng atanga lo insiam nge? Mipui vantlang nula leh tlangval te nun dan atanga insiam a ni. Chuvang chuan hla hian eng nge en tir that em em. Mihring rilru duhzawng leh kan nun dan tlangpui khatiang chi te kha a pawimawh ta em em mai a ni. Inhre vek dawn nia. Tichuan hla hlui pakhatah pawh. Khami an ngaihdan chungchang kha kan hmu a, di neilo pawl a na sai an ti. Fam mai la min sai bil tawh hlei lawng e, ka nem rang puan tial ka di zawn na, tih hla te kha awm ta ni. Chuan hla hi, a, thi hi hla ah chuan fam an ti kha lai pawh kha chiang takin chhinchheuh la, heta innei tih kha luah an ti a, raira kha an hmang uar em em em avangin an hman uar tih vel te pawh nimin ah kan sawi tawh. kha fam an ti thi hi thihna chungchang thuah hian pi leh pu te kha an lo in hnem thiam hle a, khawvel mi zawng zawng chunga thleng thin leh thleng zel tur a ni tih an hre chiang khawp mai a, thihna chuan mi tha leh mi chhia pawh a thliar chuang lo tih kha an hria a ni. Fa hrah deuh mai nu leh pa nei lo unau an awm a, a nau zawk chu a thi ta hlauh mai a, an khawsak theih ve tawh tehlul nen a lung che lutuk chuan, Hlahphuah ta ni. Chham ang zal tho rawh ka nau riang te. Leng an kima zan in kan run in chhung ah ngo var lu kan awi ni si hlei lo. Atia ni. A hrilh hai thlak hle mai dawn a ka tiang a thih na an din hmun a tha ve dawn chauh a an thih san daih a kha. Heng an hla te khan mihring rilru mang an na sang ber. a sawi chhuak a ni. Mahse, mihring hi min siamtu hian min siam thiam khawp a, ka lai te kha chhin chhe ula, engvang nge min siam thiam em em kan tih chuan, Thihna rat thlak tak te hi kan hma awm theuh a ni tih hre mah ila, mitin tan khua anga khel lo tur a ni, khua anga khel lo chu lo thleng ngei ngei tur tihna maw? Kan la tawh ngei ngei tur a ni tih hre mah ila, kan mit kan beng leh kan hriatna te kan chhungawng thei tlat a, kan hrelo der thei nih chu. Chutih ni suh sela mite. An thi kan hmuh hianin kan hma bak theuh a ni tih hriain kan hlim thei reng reng lo tur hi ni. Mahse, la thi vek tur tiin hremai la, thlan laih nikhua te hian kan hlim thei em em lawih a. Thil hlim awm tak kan ti emawn chu aw tih turin hre ngai lo leh ral atanga kan thawm a lo ngaithla tan chuan an va han hlim awm em em tih tur ang khan kan awm thei a ni. Kha kha Pathian min siam thiam zel a, an tirtu a ni. la thi dawn tih kha chu kan pawm vek kan hre vek mahse chung zalhna tur kan laih mek lai pawn hlim takin kan awm thei kha Pathian min siam thiamzia lantirtu ni a tia ni. Tihngaihna awm lo thil ni mahse la kan pi leh pute chuanin thihna chungchangah khan inhnem hram hram an lo tum thin a, ṭap ṭap suh hmel mah te diriamna, mi ah hlun chhung tur an awm lo van hnuaiah mi lai an fam zo ve ngur zawng nen tite khan an inhnem thin a ni. Hmichhia te inhnem na ber pakhat chu Lal leh mi tha te pawhin an tuar ve a, keini hmichhia te chu phun ngawi tur kan ni lo ve tih hi ni ta ni. Kha pawkha chiang reuhin chhin chhe ula, hmichhia te inhnem na hnem na ber chu Lal leh mi tha pawn thi keini hmichhia te chu phun ngawi tur kan ni lo, thi awm reng kan ni tih kha ni ta ni. Hei hi khawvel ngaih dan tlangpui a ni a, Lal hi hla ah chuan Ngur an tih kha te pawh kha in chhinchhiah leh ang a, Mitchhia leh hnamchawmte chuan an awh ber thin chu ngur nun ngai lova khawvel hman theih hi ni a te pawh kha chiang takin chhinchhiah tur Mitchhia leh hnamchawmten an awh ber chu ngur nun ngai lova khawvel hman theih maw? Tunlai hun kal dan hre reng chung hian han chhiar mah teh ngur nun ngai lova khawvel hman theih kha a ropui dawn lutuk a ni. a chakawm em em a ni. Tin, hun lunglen thlak ber maia kan lo ruat thin, ṭhal khaw ro lai, ro mei chhum intlang tina bawm pawt chuk mai hunte hi mite pawh in tuar har an ti ve ṭhevin ka ring a, hmanlai kan pi leh pute hun aṭang tawh a, hun lung ti leng tak leh hla phuah nasat hun lai a ni. Ka te pawh kha in chhinchhiang a, chuan hete chu ka ziak a, in lo ziak ve leh tawp mai ro chu ka phawt mai in a. Chuan Kata pawimawh chu hla puah nasat hun lai hmanlai atanga hla puah nasat hun kha eng hun nge? Thal lai a ni. A chhan chu a lunglentlak hun lunglentlak a nih vangin nula leh tlangval ah awl len deuh lai a ni. Nula leh tlangval te thing ramhnuaiah an phur a, chuan ramhnuaiah an thing phurhnaah khan lo che sual tawk te pawh an awm a. Aa tichuan a hnuah an chhiat chhual pui tak an duh tak te kha nupui pasal a innei thei lovin an nu leh pate tirhluihna avangin midang te an han nei a. Chuan khalai hmunah khan an va kal leh ta a ni. Thingphur te khan ka nu lung thlu lo va khiang awih chu. Nupui leh vau an vul zo lian tu hnuaia di kan tawng kan tah a tul leh thin tih hla te kha lo pian phah ta a. Ngaihtuah tithui em em a ni khang hla te khan. Lungthlu lova khiang awih hi thil pawi tak a ni na chungin thil thleng fo a nia, lungthlu lova khiang awih tih chu duh tak ni lo neih a ni mai, duh tak neih loh maw? Tah khan kha ṭhi ziaka ziak ve leh phawt bawk ula, chuan thil pawi tak thleng fo si chu enge a ni tih te pawn a awm thei a, lungthlu lova khiang awih a ni. Nula te hianin hmanlaiin a ni leh zual a. Ahh, nu leh pa thu hi an awi em em a ni, an hnial ngam ngai lo. Dan lo anga ngaih a ni nu leh pa thuhnial kha. Chuvangin duh loh tak tak te hnenah pawh nu leh pa thuhnial, thuhnial ngam lo avangin ṭap leh lungleng em em chungin pasal an lo nei ṭhin a ni, thlangkuan an lo dim ṭhin. Nupui pasal inneih te kha fiam thu ni si lova, tih mai mai ni si lova, kan Mizo hmeichhia te hi an lo tuar chhel in an lo pachang hle ka ti, a ti ta a ni. Khawihna awm thei ṭeuh mai a. Thil pawi tak thleng fo si chu enge a ni tih ang chi te. Hmanlai nula te kha engvangin nge an tualchhe in an pachang a tih tih ang chi te. Tin, Sithuam Luaia'n umm fiamthu ni si lova tih kha enge a ni tih ang te kha a pawimawh vek ta a ni. Nula te, a bik takin nula te aah an rinawm eeh nu leh pa thu an awih zia a lai khan chiang takin lo lang a ni. Chuan thal an sawi kha. Khualkhua zin nasat hun ber a ni bawk, hangte pawh kha chhinchhiah ula, khualkhua zin nasat ber hun chu thal lai a ni. Ngaihzawng em em va chhar ta te pawh an awm a, an rim zan tin a, an la kaihna bulah te puan tahna kiangah te khan an va awm heuh heuh thin a, a ni lo leh tui chawi kawngah te an zui a, an inkawm a, thing phur te an inzui bawk a, khawimawh kar karah chuan lungrual taka tukram chulhnu lo fang dun te pawh an awm ang a, tah chuan rimen hawi par te an intawn tir ang a, Thulem tak tak an infah tawn dawn a ni. Khaw lama huan a lo hun dawn ang a, lungleng takin kawt suhah khan an va inthlah ang a, kal liam har an ti em em dawn a ni. Tlangval khan, Chhingkual kar ka ni a pawimawh nge? Inchhuahtlang leh indai lungrawnah hianin Tapa tlai ni lena awl awm e, tiin nula kha hlaiin an thlah ang a. Kalkawngah chuan nula leh khazial. A mei zel tur maw? An pai te khan an phawrh ang a, Lamawi te khan an ṭawn sak dawn si a, an han zu a, a rim lah kha vaihlo na ran pawh ni sela a tui bik em em tawh dawn a ni. Tichuan an hmel awm dan leh chhet zet in reng te mitthla chung zel khan khua an thleng dawn ta ni tih te kha ngaihtuah a, chu khalai boruak tur anga kha han mitthla ta ula tirang mitthla thiam ang em aw. Khalai hrethiam tan kha chuan a hlim awm tur zia te, a lung len thlak tur zia te kha Sichuamnuai khan a ti khan thiam tak maiin a rawn tar lang a, Aa enge kha mi boruakah khan min chen tir veng veng thei nih chu, chutiang khua rei chang mai tur chu a ui ta em em mai ni. Lehkha ziak ka thiam hma chuan hmelhriat mi kal vel te hnenah khan min han biak ang che aw tih bak kha chanchin inhrilhna tur awm lo va ni. Hun a lo inher zel a, khua hmun a leng ta lo chu inrin tawk lohna te pawh lo chhuak thei a, khatiang hla lampang pawh kha awm ta ni. Kan tawn leh ni tur ka ngai ngam lo, lungrunpui ka biak loh khua rei ta, lunglai a her tang em i tawnah tih hla te awm a. Kan karah mualza te leng mah se i hril zel ang thaikawi bawng te palaiin awm har nau ang chah ni zawng zawng tih hla te pawh kha awm a ni. Kual khua mite inngaihzawnna hla kha maw? Chuan lehkha te pawh kha a hnu deuhah chuan an han inthawn ve a, mahse ehh dak in a thawk tu an tlem bakah a thleng har thin lutuk bawk si a, Zoho kil khawr tak tak te pawh kha lehkha thawn khanin a thleng tha thei mang lo va ni. Tlangval hla ti mi deuh hla puah thiam deuh te pawh khanin pawi an tih luat vangin. Dem loh tur tur an dem a ni, chung pawh chu hlaiin an phuh a zel. A semtu vala lung maw lem ni? Enga tinge a tham ral thaikawi bawng te ainawn par iang hmun a thleng thei lo te kha? Tihlai te kha a awm ta a ni. Nimahsela mi thenkhat chuan a semtu val dem lovin an awmna hmun a ril lutuk kha an dem bawk a. Chal tawp lama ruah tui lo tlak tan tirh vela khawpui ri dur dur te Lungti mawl rum rum khawpa mihring rilru khawih thei chi ang te pawh khan Mami te awmna khua chu thleng zo hian an ring tawh lo va ni, an ngaihzawng te kuak a. Chung khua rimah hian a thleng zo lo, thaikawi bawng te a thleng zo tawh hlei lawng e, a tham ral lunglen thudi sawina tihla te pawh kha lo piang ta zel a ni. Thil tham ral thei chiah chuan lunglen hi a tham ral nasa ber pawl a ni, a rinawm a tih kha lai kha chhinchhiah leh kiau ula a dik pawh a dik viau ang. Thil tham ral thei chiah chuan lunglen hi tham ral nasa ber ang. Ka lungleng miah loin awm em aw, ka hre lo va, inawm pawh ka ring lo a, mahse lunglenna ngaia lungleng ngar ngar chu inawm ka ring chuang lo, a hnua reh ve leh mai thin a ni. Chuvangin tham ral thei chiah chuan lunglen hi tham ral nasa ber pawl khua reiah a reh ve mai thin kan tih kha a ni ta a ni. Tlangval pakhat phei chuan a ngaihzawng tein a len pawh sawt suhlawtin, sawtin a hre tawh lo va, a thianten a han sawm pawh khan thianah min sawm suh ka leng dawn lo. Tu hraim ah kan awi lung her ve chuang lo vang, dawntuai leng an thle e kan tawn a a ti beidawng deuh maiin a ti a ni. Tawng mah la mi u te hrilh lul suh ka tawn a lunglai a her tawh hlei lawng e, tham ral mai mai rawh se lunglen hi ti te khan beidawng takin hlan phu a ni. Aaa tikhan nula leh tlangval te nun dan zalen viau ruala an duh tak te an neih theih lo avanga an lung len dan te kha hla ah khanin an phuah chhuak ngiai nguai mai ni tim e aw khalai phet kha chu tichuan aaa an nun dan kawng engkim mai kha. hlaiin an phuah chhuak a, Mizote hi fiamthu fiamthu tha tak tak thiam tak mai kan ni a, chung fiamthu te pawh chu kan hla ah hian hmuh tur a lo awm zel a ni. Fanghma tuai tir te a chawl min hruai chang lo mah se a chi a tuh ka nuam e, vanneih thil thu ah a to mah na tih te kha. Fiamthu hla a lo ni ta a ni. Hla thla ah hian nuam tih loh tur a nia. Mizo tawng tluang pangai a nuam kan tih hi hla thu ah chuan nuam tih thin tur a ni. Haw awi lo chawi teh ka nau a tap, nem te puan a awi in lo awm rih ang che kan ti awm si lo va, nang nen zawng. Tih hla te kha a awm a ni. Hang te kha a in eng nge ni an infiam nasa khawp mai. Hei ka nau hi a tap a nia, lo awm rawh. Ka nau hi lo pu ang che, nang nen chuan fa kan nei ve awm si lo va, kan tih awm si lo va nang nen zawng maw? Khatiang hla te khan an infiam a, an rilru a zau hle tih khatiang te khanin a entir a ni. Tichuan a hmawr bawk dawn ta a ni khatiang an nun dan hrang hrang lunglen thlak tak mai kha. Chhinchhih anga ka laivel kha pawimawh em em ta ni. Tunlai hun buaithlak tak atanga hmanlai han thlir hi a nuamin a hlim awm viau. Tunah zawng kha min hmasawn duak duak a hlimna a tlem. Hmanlai chuan hmasawnna a tlem a hlimna a tam thung. Mitin in hnathawh chi khat inang vek an thawk a, hlothlawh kha a ni mai em aw. Tumah an sang hlei chuang lo va, chhungkaw thawk zo leh buhbal ngah thei te kha mi tha leh zahawm mi chal lang an ni mai, mi chal lang chu mi langsar tihna. Tualchhung rorelna kengkawh turin khawn lal leh khawn bawl mi tha te an awm a, vantlang dang chu zalen takin an khaw sa a, inelrelna te, rukruk te leh tual tha te hi a vang thlawt mai a ni. Tunah erawh zawng hun a dang ta, rorelna nge ropui a hnai ta ni eng e? A lai kha hemi chapter innghahna a ni a, pawimawh em em a, lawng an chhar tana pawimawh dawn a, sawtah pawh pawimawh thei a, chuvangin tikhan baihat vek ula har lo bawk a. Ehh, mitin in hnathawh in ang vek an thawk a, kha khan in an nunphung a ti nuam a ni, hlo an thlo vek mai a, tumah ehh hlo thlo vek na nana kha chu buh ngah deuh leh buh ngah lo deuh pawh kha an dinhmun chu in ang chiah lo, mahse a inhlat lo va ni, a inthlau, a inthlau lo va ni. An dinhmun a in'an avang khanin an boruak pawh a nuam mai maw? Mi hausa leh mi rethei kara zau lutuk kha chuan society a nuam thei lo. Kha vang khan tunlai thleng pawh hian Aizawl leh hmunpui aiin thingtlang apiang ah mihring nun ho na nuam a an intluk tlan avangin Aizawla te leh hmunpui dangah te chuan an inhausak leh lutuk a. A tiang in inhausak hleihna nana khawsak inthlau lutuk kha chu nun ho a nuam thin lo va ni. Ka tiang vang han hmanlai chuan khawsak ho a nuam em em a. Tin, tunlaiah chuan pute tlawn tum pawl hei politics thila maw tlak tlum tum lutuk khatiang te vang khan in he inelrelna te in erna te chi hrang hrang a lo chhuak a. tin, party in an lo avanga, awmna in an lo avanga inhmuh mawh na te lo chhung khat ang chi kha hmanlai in a awm ve ngai lo. Lal leh upa te kha ti khan awm tawp a, aah inthlan leh emaw roreltu nih beisei a kha ti ang a va tih vel kha ngai lo. An nun kha a za len a, a nuam em em mai a ni. Tunah erawh chuan hma kan sawn a, hun a danglam tawh, rorel na ni ropui te pawh hi a hnai tawh a nia nge? Aa ti ta thlawt mai a ni. Engpawh ni sela, thil danga hma kan sawn ang bawk hian kan rilruin leh kan khawsak kan thlir dan te pawh a dang zo ta fek mai a. Mawi kan tih zawng leh tha kan tih zawng te pawh a inthlak zo ta a ni. Kan hlahlute reng reng lah min hi pahnawm thei tawh hek lo va. Kan hlahlute hma bak chu natural death a ni a, an tar thi dawn a ni, nature in a ken telin an thi dawn a ni tih a ni. Kha kha tu sawi nge tih te chhuak duh lutuk a. Kan hlahlute hma bak chu natural death a ni sawitu chu si thuam luai a ni maw? A chhinchhiat tlat ruka kha chelh tlat pawh tum ila kan vuan ding zo kan vuan kan vuan ding zo dawn i lang tawh lo a ni. Hun hlim tak leh dan mawi tak te chu hun chiang lo tak leh dan mumal lo takin kan thlak zo dawn ta ni lo lang a. Sap zai te leh vai zai te hianin min hneh tak tak chuang lo. Hei sap zai chu sap ho style a zai te khuang khat nena sak te pawh hi kan ti thei ang tin vai zai te pawh maw Tunlai chuan Korean thleng pawn kan tia, a ziah lai hian Korean an la hre ve lo va. Mizo mil chu aah ti diai diai lengkhawm hla kan tih te lei kapui style kan tih ang chi te kha a ni ta a ni. Khatiang atang khan kan peng hret hret a mahse khang kan penna te khanin kan lunglenna leh kan khawharna a phuhru zo tak tak chuang si lo. Chuan i kir leh ang u ti dawn ila, hmanlai style khan let leh ang u ti dawn ila. a theih tak tak tawh bawk si lo. Kan van nei nge kan van duai tih pawh ngaihtuah tha hman lovin, he intihsiakna khawvelah hian Sum leh Pai nun khawnawmna umin kan phu ta suau suau mai niin a lang a, ka han chhut ka han chhut hian pawi ka tih tak ber mai chu kan nun khuarei an chang tur hle a ni, a ti ta a ni. Chuan kan nun khuarei an chang tur kha pawi a ti ta ber mai a. Chuan khalai paragraph ah khan hei for ka ziak a, lo chhinchhiah ve leh tawp ula, a chung chiahah khan one kan ziak bawk a, kha kha lo chhinchhiah leh bawk ula tikhan kan zir zo va, a tira ka sawi ang khan. Literature kan zir a, language kan zir bawk a, kan zir tam zawk a hi language a nia, tawng maw? Chumi tawng chhungah pawh chuan mihring nun kaihruai thei tur chi, min inspire thei tur ang chi hi kan zir nasa a, chuvang tak chuan hei art a nihna lampang hi kan hawi lo ta a ni. Art chu thil mawi a ni a, eh thu mawi taka han chheh te, thuziak mawi te khanin, A hrethiam te chu a a hneh a, zir a nuam a, chhiar a nuam a min ti hlim ta ni. Khatiang chi kha kan zir tam lo va, tun hma atangin eng nge hei hian min zirtir a tum ta chang hian eng nge zir chhuah tur kan neih tih lampang kha kan zir lai hian a tam ta. Tuna kan zir tak erawh hi chu art kha a ni ta ni, literature tak tak kha maw. Hmanlai mihring nun zalen dan te an awm dan tlangpui kha Tawngka mawi tak hmangin ngaihnawm tak leh mi hneh thei takin Siatruam Luai khan a rawn ziak a, uluk takin an chhiar leh mah ula a thluk te, eng nge ni, a tawngkau chheh dan hrim hrim ang chi te pawh kha chhiar a nuamin amah hrim hrim kha a mawi a, tah chuan hahchawlhna kha a awm ta a ni. Enge ta tang khan kan zir chhuah tur tih lam erawh chu zu chhut zu chhut chuan zir chhuah tur chu awm thei nga, mahse kha lam pang kha a tum ber a nih hmel lo a, ziaktu pa hian a rilru a awm kha mawi takin a rawn ziak chhuak a, ât a ni a, chumi âtah chuan, chumi thil mawiah chuan thil mawi ngaina tu leh a mawi zia hrethiam te kha chuanin hahchawlhna an hmu ta a ni. Hetiang deuh kha tuna kan zir hi nia chuan a thuken bera chu chu kan nun khuarei an chang tur Hmanlai kan nun dan mual a liam mai tur khap pawia ti ni. A chhan chu eh lungleng thin mi ni a, hla a ngai na a, tunlai nunah an ngaih tu a, tunlaia tih kha an hun lai kha sanga zakua sawmriat tih bawr vel chho ah ngai tai la maw, helai bawr vel ah khan eh hla te pawh la chhuak ve mahse an nun kawng tin reng kha hlain an phuah chhuak ve tawh lo va ni. Aw, love song a awm a, chuan Pathian hla te a awm a, aah khawhar hla te pawh a awm ang a, deuh tawp a na, an nun kawng tin reng kha hlaiin an puang chhuak tawh lo va ni. Hmanlai erawh chuan an nun phung kha heta an chet dan engkim mai kha hlaiin an puang chhuak a, khatiang te kha khuarei an chang mai tur kha pawi a ti a, tin Nula leh tlangval tha lai ten nu leh pa te thu an awi em em dan te, tin eh an rinawm si zia te leh an nun za len lutuk mai ang chi te kha kha mikhua rei an chang mai tur a kha si thuam lo hian a ui em em a, ka tiang khan in umm ngaihnawm tak in a rawn puang chhuak ta a ni ti kha kan zir ni se. Mark khat leh mark hnih put tur chi atang khan homework in pe leh phawt ila an nimin ah kan sawi tawh a, vawiin ah tikhan kan ti tha leng a, a khami a chapter pumpui atang khan ti meng aw a pu pumpui atang khan sawmli aia tlem lo ti ang mark khat emaw mark hnih emaw pu chi question sawmli aia tlem lo in rawn la chhuak ang chuan next class ah chuan khami chapter atanga mark Kli emaw mak ruk emaw a pawimawh thei tur chi kan sawi leh dawn nia aw. Chuan chung ho chu Nimina ka sawi ang khan Thursday-a maw, Thurs, Friday-a ti zawk ni lo. Umm Friday ah Friday ah ti ang Friday ah submit tur kan ti ang Friday ah submit tur Thursday a kan zir thleng kha tikhan homework ka pe chho zel dawn cheu a ni note insiam tura kha chung ho chu tun kara kan zir kan nun khuarei an chang tur tiatangin kan tan ang a hma lam kha chu kan ti tel lovang kan nun khuarei an chang tur tiatang hian in ziak chho zel ang a kan zir chin chin a kha Friday ah kan submit ang chu chin submit loh chuan a pawi dawn a ni aw. in submit ngei ngei tur a ni a, submit satliah ni lovin tih tur ka tih ang tak khan tha takin in lo ziak ang a chian ka ring e. Engti khan kan duh tawk leh phawt ang a, makkhat leh makhni tana pawimawh tur chin la chhuak ngai in lak chhuah ho kuaisawn in lak phei ka chu a answer in hre vek tur a ni, chuan long answer tur next period ah kan chhunzawm dawn nia, duh tawk leh phawt mai ang aw.